Ẽ, ame siwo be ŋkɔ mi le se le mɔa nu ŋdi ya enye dɔgbeɖelawo Emmanuel kple Diama Awudja, le míabe tanya siwo woɖo ŋkɔ nɛ be MS de Media Service Diffusion. Ke mi le ƒo nu ƒo ku ɖo míabe tanya gã dometɔ ɖeka si wosɔ ŋkɔ na be Mawu be Ƒuƒoƒea enye nusrɔ̃ƒe eye mi de míabe tanya suea le nene be tanya gã ɖeka mee eye mía be tanya sue si ŋuti mí le ƒo nu kpokpo ku ɖoa enye pipo ɖewo siwo le míaƒe aƒewo me eye pipo ɖewo be edze siwo nu ke dena fia bena pipo ɖe le ɖo nu kpo le míaƒe aƒewo mea mi ku ɖo eme tso nuwo eŋutie mí le ƒo nu kpo ku ɖo. Ke nyi sɔa mí ƒo nu kpo ku ɖo e geɖe ŋuti. Egbea mina gayi edzi miado gbe ɖa. Mawu amenuvela etɔ̃ nyuietɔ mide akpe na o bena egawɔ nyui na mi eye ena be agbegbɔgbɔa su mia si. Ekplɔ mi va teƒe nyuietɔ bena miagawɔ edɔ si mitsɔ de asi na mi. Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe ŋusẽ Wò ŋutɔ va wɔ dɔa to mía dzi, eye bena ame siwo katã kplɔ mí do la, vava mí biɔ be adzra dziwo ɖo, eto se nuwo do, susuwo do, bena woase nu, woase gbɔgbɔ me ƒe nya, eye bena enya na wɔ dɔ le woa me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, nufiala nyuitɔ, va de megbe na nya, eye nu sia nu si mía wɔ egbe la, na kɔ Mawu gbagbe la be ŋkɔ ŋuti. Baba akpe na wò bena èdze egɔme kpli mí le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Ẽ, abe ale yi ke megblɔa, míasɔ egbea na eh, Begoña Emmanuel ye ela yi edzi kuɖo mí. Yo, enyɔ Mawu ne wo mia me to se nuwo na mí kple mia be ŋku kpɔ nuwo, elabe ma didi oa, nu sia nu tata sia wo ke wo nɔna le YouTube dzi. Ne ƒe yi ɖe Emmanuel Awudja le YouTube recherche kpɔa, wòla ke ɖe nusɔsrɔ̃ siawo ŋuti ye yela ba kpe ɖe ŋuti gbɔgbɔ ɖe ŋutɔ. Eŋuti ta mi le ƒome kpɔ ku ɖe ƒome ƒe fiƒo de. Ejuɖometɔ yɔe be ahovigbãdrodro. Eɖewo yɔe be kpese. Ŋ, kpese, ahovigbãdrodro. Enyi fiƒo de. Ele wɔ dɔ le adzame ale gbegbe bena ame ɖewo le la, emiɔ, womba dze si le emiɔ le ɖusi dzi o. Eye eyi dzi la, wobe ame ɖewo ɖe sɔ fiɔ be yewoyi aƒuta le ƒo afiƒuƒu la. Fiƒodea elolo kɔkɔ goglo ale gbegbe bena womele se nuɖeke gɔme o. Vɔa egbe la, míaƒo nu kpokpo ɖe wo gɔmeɖeɖe, fiƒode, ƒo nu kple fiƒodea ƒe gɔmeɖeɖe. Ŋ, míaƒo nu kpokpo ɖe gɔmeɖeɖe ŋuti. Eƒomesia ƒome la, ele babla ɖe te. Eye babla sia la ƒe dzesiwo nye bena, dɔléle, fiƒode, adɔmesidodo, akpɔ dziku, atsi nuzizi me, ŋukpeléame, esiawo kekeŋ la, egena ɖe ƒomea me. Eye nusi ke nɔna ŋugbo dome ne nenema ƒe dɔléle, ayaɖuɖu, cukaɖa, hiãtame, taɖuame, adɔmeɖuame kudo ta kunuwo ho la, nusi koŋ nɔna ŋugbe ne ƒome ƒe gbɔgbɔ, e nusi koŋ nɔna ŋugbe ne ƒome ƒe fiƒodewo nyi gbɔgbɔwo. Eye woyɔna be ƒome ƒe gbɔgbɔ, ƒome ƒe gbɔgbɔ. Ne wogbe tsã ekplɔna ame ɖo. Eŋuti ta ame sugbɔ kpɔna nuwo dzena dzesi bena nuɖe li dzɔ le eƒe agbe me. ŋɖe kplɔe do ye me le se ŋɖe ke gɔme o ne edan kura ese na gbe ɖewo ne wo yi na yi la yi kpɔna ŋɖewo vɔa me nya nusi ke enyi o akpɔ aƒo me be gbagɔa eza na kɔla vovovovovovovovo ɖe na sɔ fia na amewo le adza me le ŋte ga anɔ se gbe ɖe ku tɔwo gale mɔ ame ɖewo lea wo se na parfɛm be ŋɔŋɔe alo cigarette be ŋɔŋɔe alo nukuku ŋkukumehɔhɔ̃e vɔa, womesɔna ɖe ɖe eme o. Ƒome ƒe gbɔgbɔa ƒe dzesi aɖewoe woa, eye sɔ yi edzi la, dzidzime sɔ yi dzidzime la, ƒome ƒe gbɔgbɔ sia la nɔna gbodome ne dzidzimewo katã. Yeƒe dɔdeasie koe nye be anɔ do vevesese ne dzidzimeawo. Yeƒe dɔdeasie koe nye be anɔ he afɔku, dɔmesɔedodo, dziku, nuka, dɔlélewo, ayaɖuɖuwo. Aɖisa wɔ dɔ adze agbama dze tre me vɔ amanɔ se ŋɖeke gɔme o. Eɖe sɔ fiɔ bena ŋɖe le dzɔ. Ne míekpɔe do dotsidoɖa, ame ɖewo be ƒome me la, woku na kpata. Eku kpata. Nɔvi ɖeka dze ɖeka ɖekakpui ɖetugbuiwo keke la, woku na kpatakpata keke ale gbegbe bena ale si ke woatɔ ku Woanɔ ku la, ɖevi sueawo tsã wova le ku nenema. Ame aɖewo kuna dɔléle, woalé dɔ keke atsi aba dzi aku. Eɖewo lia dzɔgbevɔ̃e, afɔku, ŋudɔléle vivi vovovo la. Eɖe sɔ fia be le miame ƒome me la, eku ƒe gbɔgbɔ ele. Ŋu, eku ƒe gbɔgbɔ le. Sɔ yi dzi la, ƒome ɖewo le la, e, e, e, e, e vana eme bena wogblɔna edzidzidzi bena ameɖekpe me le ƒomea me yi suku kɔkɔ. Eye le ƒomea me la, dɔléle vivivovowo le na mí. Ame ɖewo le gbɔ be ɖa yetɔ ɖu fe, yetɔ ɖu fe kakakaka eku tsi efea me. Yeva kpɔ nenema be nu le yi tsɛ ƒe agbe me. Eɖe sɔ fiɔ be na gege ƒe gbɔgbɔ alo numawɔyiŋkɔ ƒe gbɔgbɔ la, woge ɖe ƒomea me do so dzidzime gbã, e, evelia, etɔ̃lia, enelia, e, ne tɔwò le dzidzime etɔ̃lia la, eye wò le dzidzime enelia la, e, nu si ke ne dzɔ le tɔwò dzi la, madzi dziwò la, la dzɔ le wò tsã dziwò. Eɖe sɔ fiɔ be gbɔgbɔ ɖe le adzame le dɔ ka, ye gbɔgbɔ sia la, nu si ka ye hɛna va na enyi wɔmi le gblɔ va le yi be na etɔwò ɖua ya, enɔwò ɖua ya, ƒomea aya kpo woɖuna. Ŋ, wosena veve, woxlɔ̃na, dzena agbã me, dzena tre me, wowɔ asiasia vɔa aleke ele lɔa? Ele shigbe wòle ƒu du vɔa womewɔ mita ɖeka o. Teƒe ɖeka ko va le. Ame ɖewo lia kpo ɖe fiƒodoea ŋuti la, ele shigbe wode ka wosã ɖe ati ŋuti ene eye ekaa nya kpɔ ɖe edzi be didi shigbe mita ame etɔ̃ ene vɔa yayra ele mita etɔ̃ kple afã dome la, womate ŋu awɔ naneke o. Wole axlɔ̃ kaka me, woxlɔ̃na, dze agbã me, dze tre me. Oo, menɔna abɔ te ne ŋua ƒom be be gbɔgbɔ sia la ele wɔ dɔ le nua me, le do vevesese na amewo, nana be didilawo kple dzɔdzɔme be ŋusẽwo si ke wode si la, eɖe sɔ fia bena so dzidzime yi sɔ yi dzidzime la, fiƒode sia ekplɔ wo do. Eye gbɔgbɔ sia ke yɔwo be ƒom be gbɔgbɔ la, ewɔ nukɔ, enɔna woa ŋuti nana bena fiƒodea nava wɔ dɔ sesẽnitɔ, elabe ye nyi nu si ke dona ŋusẽ fiƒodea. Ƒome ƒe gbɔgbɔawoe dona ŋusẽ ƒome ƒe fiƒodea ale gbegbe bena gale me o la, ezãna ŋusẽ wògbe o, wotsi kpe wo dzi o, ezãna ŋusẽ ɖe ame dzi. Ŋusẽ sia ɖe ye mi yɔ be blabla ƒe ŋusẽwo, wògbe o, wotsi kpe wo dzi o, anɔ zi dzi o, ewɔ ɖesiaɖe o. Amewo yi kɔndzi Wowɔ sia sia, womli se nuɖeke gɔme o, ɛɛ, wowɔ dɔ, ŋ, wowɔ dɔ xɔna ga, ɛɛ, wotuna fenɔwo nyuie ɖe vɔa, menɔna abɔte ɖe na wo o. Eɖe sɔ fia be nuɖe le dzɔ le woaƒe agbe dzi. Míakpɔ, ɛɛ, kpɔɖenu ame eve alo ame etɔ̃ le Biblia me. Míakpɔ Abraham ƒe ŋutinya, míakpɔ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta blaeve kpukpui eve sɔ yi ɖo. atɔ̃lia.
Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta blaeve, kpukpui evelia va se ɖe atɔ̃lia di me. Eye Abraham gblɔ le srɔ̃a Sara ŋuti bena, Ye nɔvinyɔnue. Eya ta Abimelek, Gezer fia na wokplɔ Sara vɛ na ye. Ke le zã me la, Mawu va Abimelek gbɔ le drɔ̃eƒe gblɔ nɛ bena, Kpɔ ɖa, àku kokoko le nyɔnu si nèxɔ la ta, elabena amesrɔ̃e. Ke Abimelek mede asi enu haɖe o, eye wògblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, ame maɖifɔwo xaa nawua? Alo menye eya ŋutɔ gblɔ nam bena, Ye nɔvinyɔnue, eye nyɔnu hã gblɔ nam bena, Ye nɔviŋutsue oa? Amen. Amen.
Eo, ne míkpɔ dzodoshi do le fiya la, Abraham ɖa dze eda le akpa be ye srɔ̃ Sara la ye nɔvinyɔnue nyi. Sɔ yi edzia míakpɔ Isak. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ hã dzi ko mí le, eta blaeve vɔ ade, ikp adrẽlia.
Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta blaeve vɔ adelia, kpukpui adrẽlia. Ke esi afima ŋutsuwo bia srɔ̃a ta se la, egblɔ bena, Ye nɔvinyɔnue. elabena ele vɔvɔ̃m be ne yeʋu eme be yesrɔ̃e la, ekema afi ma ŋutsuawo awu ye le ye srɔ̃ Rebeka ta, elabena edze tugbe ŋutɔ. Amen. Amen.
Isaka etsã ɖe adze. Isaka, Abraham ƒe vie, etsã ɖe adze bena Rebeka la ye dada alo ye nɔvi ye nyi. Ee, míayi edzi míakpɔ, míanɔ Mose ƒe agbalẽa gbãtɔa me ta blaeve-vɔ-adre kpukpui blaeve sɔ yi blaeve-vɔ-etɔ̃. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blaeve-vɔ-adrelia kpukpui blaeve sɔ yi blaeve-vɔ-etɔ̃lia di me. Tete Isak gblɔ na via bena, Aleke wɔ nèkpɔe kaba ale? vinye. Eɖo eŋu nɛ bena, Elabena wò Mawu la na wòva do gom. Isak gblɔ na Yakob bena, Te ɖe nunye, vinye, ne mali asi nuwò akpɔ be vinye Esau nènye loo alo menye eyae o. Tete Yakob te ɖe fofoa Isak ŋu, eye esi wòli asi eŋu kpɔ la, Egblɔ bena, Gbe la nye Yakob ƒe gbe, ke asiwo, asiawo nye Esau ƒe asi. Ale medze sii oa? Ale medze sii o, medze sii o, elabena eƒe asiwo to ƒu kedzekedze abe nɔvia Esau ƒe asi ene, eye wòyrae. Amen. Amen.
Yakobo Etsã ɖa dze gbogbo ɖe ŋutɔ. Ne mi kpɔe do dzesi do eƒomea dzidzime tɔ kpata la wozu adze ɖa go, adze ɖa tɔ. Eye ne mi kpɔe do dzesi do be na le ƒomea me la adze ɖa ɖa enyi ƒomea ƒe me gɔme ɖo kpe. Eye gbɔgbɔ si ke ne be ɖe go do la enyi adze ɖa ɖa ƒe gbɔgbɔ. ate ɖaɖa ƒe gbɔgbɔ. Eye ne Mawu meva ve Abraham nu o la, eye Ʒakɔb la, Mawu va dze edzi trɔ ŋkua, trɔ ŋkua, eye ŋkua zu Israel o la, nenema be dzesia la kplɔ dzidzime kpɔtɔewo do. Ne míkpɔ be ɖusidola David, David tsã, ƒome ƒe gbɔgbɔ aɖewo wokplɔ woa tsã do. Míakpɔ le Samuel ƒe agbalẽ ta evelia kpukpui ta wue ɖeka ŋu kpukpui eve sɔ yi ɖe enelia dzi.
Samuel ƒe agbalẽ evelia ta wui ɖekɛlia kpukpui evelia va se ɖe enelia dzi. Le ɣletrɔ me esi David fɔ tso eƒe aba dzi le tsa ɖim le fiaxɔ tame la, Ele xɔa tame kpɔ nyɔnu aɖe le tsi lem. Nyɔnu la dze tugbe ŋutɔ. Tete David dɔ woyi ɖabia nyɔnu la ta nyɔnu la gɔme se, eye wògblɔ bena, Eyae nye Eliam ƒe vinyɔnu, Bat-Seba, Uriya Xititɔ la srɔ̃. Eye David dɔ ame woyi ɖakplɔe vɛ, Eye esi wòva la, va egbɔ la, ede asi eŋu. Amen. Amen.
David etɔ la, ewɔ nu ke o, ewɔ ahasi. Hm, edɔ amesrɔ̃ gbɔ. Míakpɔ, míava yi edzi, e, Samuel ƒe agbalẽ e, evelia, eta wuietɔ̃ kpukpui ewo sɔ yi ɖe wuienea dzi.
Samuel ƒe agbalẽ evelia, ta wui etɔ kpukpui ewo va se ɖe wui enelia dzi. Azɔ Amnon gblɔ na Tamar bena, Tsɔ nuɖuɖua ɖe va xɔ game ne nàlée ɖe asi maɖu. Eye Tamar tsɔ tatali si wòtɔ la yi na nɔvia Amnon le xɔ game. Esi wòtsɔe nɛ, be wòaɖu la, elee gblɔ nɛ bena, Nɔvinyenyɔnu, va mlɔ gbɔnye. Ke eɖo ŋu bena, Kpao nɔvinye, mègagblẽm o, elabena womewɔna alea le Israel o. Mègawɔ nukpenanu sia o. Ke nye ɖe, afika mayi kple nye nukpe la? Eye wòbu wo ɖe ŋukpenanuwɔlawo dome le Israel. Ƒo nu kple fia la, elabena mate ŋu o o, mate ŋu o, ke egbe toɖoɖo eƒe gbe, eye wòlée zi edzi hegblẽe. Amen. Amen.
Mhum. E, David ƒe vi, si ke woyɔna be Amon la, ewɔ numawɔwɔ le kɔƒe kɔƒea me edɔ enɔvia gbɔ nɔvia nyɔnuvi gbɔ sɔ yi edzia míakpɔ e, nuka Samuel evelia e, tawoe ade kpukpli blave vɔ vea nuɖe dzɔ le teƒe sia.
Samuel ƒe agbalẽ evelia tawui adelia. kpukpui blaeve vɔ evelia. Eye wowɔ agbadɔ ɖe xɔta na Absalom, eye Absalom de asi fofoa ƒe ahiãwo ŋu le Israel blibo la ŋkume. Amen. Amen. Ẽ, evia bubu ke woyɔ be Absalom la, edɔ etɔa ƒe ahiãviwo gbɔ le dutoƒo. Le xɔ ta, ne amesiame to fũ va le yi xɔa, ele kpɔe. Sɔ yi edzi la, míakpɔ Salomɔ, Salomɔ tsã do nu ɖe esi. Efiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta wuiɖeka kpekpe gbã sɔ yi le adrelia dzi.
Fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta wuiɖekɛlia, tso kpukpui gbã va se ɖe adrelia dzi. Ke Fia Salomo lɔ̃ dutanyɔnu geɖewo, siwo tso Moab, Amon, Edom, Zidon, kple Xet hekpe ɖe Farao vinyɔnu la ŋu. Dukɔ siwo ŋu Yehowa gblɔ le na Israel-viwo bena, Migade migade wo dome o eye woawo hã megava mia dome o, elabena woava trɔ miaƒe dziwo ɖe woƒe mawuwo ŋu la ŋuti Salomo ku ɖo, Salomo ku ɖo, eye wòlɔ̃ wo, esrɔ̃a, siwo nye fiasrɔ̃wo le alafa adre, eye eƒe ahiãwo le alafa etɔ̃, eye srɔ̃awo trɔ eƒe dzi Eye wòva ve me, esime Salomo tsi la, srɔ̃awo trɔ eƒe dzi ɖe mawu bubuwo ŋu, eye eƒe dzi menɔ Yehowa eƒe Mawu la ŋu blibo abe fofoa David ƒe dzi ene o. Salomo dze Zidon, Zidontɔwo ƒe mawu, mawuwo Astarte kple Milkom, si nye Amonitɔwo ƒe nyɔnu la yome. Salomo wɔ nu si nye vɔ̃ le Yehowa ŋkume, eye medze Yehowa yome blibo o abe fofoa David ene o. Ɣemaɣi Salomo tu nu xe fe na Kermos si nye Moabtɔwo ƒe nyɔnu kple Molex. si nye Amonviwo ƒe nyɔnu ɖe to dzi le Yerusalem ŋkɔ. Amen. Amen.
Salomo, David ƒe dzidzimewo kekeŋ gbãtɔ, dzidzime gbãtɔ, dzidzime evelia, dzidzime etɔ̃lia la, nu si ke wode siae nye Salomo ŋutɔ tɔ, eƒe aƒetɔ va koŋ bena ya va dzo gbã ye fiƒodea ehe va ale gbegbe bena gbɔgbɔ yawoa, eƒo eƒe gbɔgbɔ ke nyi ŋkɔ ahasi wɔwɔ na ahasi wɔwɔ gbɔdɔdɔ vivivovowo si ke medona Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi oa, eye eƒe dzidzimewo wɔ ale gbegbe bena, yi ke ne le anyigba dzi la, e, gɔmeɖokpe le eƒe fiƒodea ŋuti, eye le gɔmeɖokpe sia me gbodome la, Nushike ne le ŋgbe dome na ye nyi ƒome ƒe fiƒodewo. Mi kpɔ le Biblia me, ƒome eve sia la, Abraham kple David wo sugbɔ zã vɔa la, kpɔ ɖe nu eve siawo la ana mía nya be mi dzesi bena ŋɖe dzɔ le ƒomeawo me ne mama la sɔ viɖe sɔ kpea. Yewo wa kpe.
Ke mi le ƒo nuƒo ku ɖo ƒome ƒe fiƒodewo ŋuti, fiƒodewo ƒe edɔ wɔwɔwo Ŋusẽ kewoe le piƒodi me ye be sɔ zɔna sɔ gblẽna nu le dzidzime sɔ yi dzidzimea ŋuti. Ye leke míkpɔ mía fofo Abraham kuɖo eviawo tɔ, mía fofo David kuɖo eviawo tɔ. Ne mísɔ ŋku da ɖea, nene be dɔ, nene be nuwɔnawo wogalé wɔ dɔ le míaƒe ƒomeawo me egbea, Munye bena, ee, eŋde ke nyi bena, o la no kpɔɛ kuɖo ŋkuvi o, vɔa no sɔn ŋkuvi sɔ so ƒomɛwo mɛ keke kloea, ŋɖewo le ke le yi edzi, ke munye bena, eso Mawu gbɔ o, alo enye Mawu be lɔlɔ̃nu o. Amɛ la si te la no da ɖɛ kplakplakpla nenea, eya Mawu ŋtɔ mu, mu, mu, mu, munye Mawu be lɔlɔ̃nu bena, ee. Amea la nu da dzi kaka adziɖaɖa la yi eviawo dzi ye sɔ yi dzidzime o. Emunye Mawu be lɔlɔ̃nu bena míasi te, míawɔ ahasi alo míawɔ leke o. Ŋusẽ ɖe le wɔ dɔ. Ŋusẽ ɖe le wɔ dɔ ye nene be amewo, amunye be womunya be nene be nu munyɔ o. Wonya pɛpɛpɛ be nene be nu amunyɔ o. Vɔa ŋusẽ ɖe ele na wo bena womete ŋu gbena nu le nene be enuwɔnawo ŋuti o. Ta fiƒodewoa, ele wɔ dɔ, ele wɔ dɔ le ƒome geɖewo me. Ame eve ko mígblɔɛ wa ŋɖewo lea, le dɔléle be gome, e ku kpata, enu dzɔ ɖe ame dzi, ahe da ɖɛ, nu sugbɔ le kee e enye ŋɖe ke mí le kpɔ gbe sia gbe. Ye amewo le gblɔ be yewo le to nu me. Wo la fɔn nyuiɖe vɔa. Ŋde la va sue me nɔ. Egɔme be na ee gbɔgbɔa ya e e edzrae do edzra nɛnɛ be nu da do be na ya sɔ va xe mɔ nɔ. Leke ŋkekea la yi doa? Leke afɔ ɖeɖeo la yi doa? Leke wo ŋtɔ ɖoɖowo la yi doa? Fiƒoɖea la va so ŋgɔ nɔ. Enye ŋde ke mía tɔgbewo wo do si ye va xe mía tɔ. Ye egba le wɔ dɔ li mía tsã mía me egbe Eye ne mí, ne, ne míke ŋku alo ne mí, mí, mísrɔ̃ eme kpɔa, míla kpɔ be ŋŋ, munye nɛnɛ ebe ɖo la yi ɖoe mɔ. Ta mí le ƒonu ƒo ku ɖo ku ƒiƒode kuɖo ebe dɔwɔwɔ ya ŋuti le ƒome me bena, ɛ, mía nyɔ, mía kpɔ bena nuke woe mu le yi edzi o. Gɔmedokpewo le ŋuti. Mí gblɔɛ va yi bena, mía tɔgbewo be ta do, do gu na gbɔgbɔ buwo, enu wɔnawo to vo na Mawua, Eye de mi, eye na bena mi ƒode ya wo va mía ba gbe me. Wa akpe na Mawu bena, ne Mawu ya de ŋde toa, ele dja wɔ dɔ sue ŋti ye.
Enyɔ miayiɖo evelia dzie nyi bena, Djɔsoƒe, fika ye ƒome ƒe gbɔgbɔwo to so? Wa be djɔsoƒe, ƒome ƒe gbɔgbɔwo be djɔsoƒe, fikɔ to so, fikɔ so va o? Nu kae dzɔ ye wova kɔ ɖe? Mía ŋutɔwoe kplɔe wova loo alo woawo ŋutɔ zi mía dzi va? Nu kae dzɔ? Mía ŋutɔe ho agbo na woa alo míaƒe nuwɔnawo na bena wova kɔ ɖe be a yeadze xɔlɔ̃ kudo mí, yeakpe ɖe mía ŋuti? Ẽ, míakpɔ ɖo dzesi do bena ƒome sia ƒome la ŋu dzɔsoƒe le esi, eye dzɔsoƒe sia la, ena anyi ɖo nuɖewo dzi Ena yele nu ɖewo dzi eye nusi ko dzo na yi ɖo la, ye mi dza kpɔ zã ɖe ya elabe ne mi kpɔe do dzesi do be na ƒome sia ƒome la ena yi ɖo etrɔ subɔsubɔ alo alakpa subɔsubɔ ƒe ŋusẽ dzi kple nubablawo. Ne mi kpɔe do dzesi do la, mi kpɔ ƒome gbogbo ɖewo le la, wo bla nu kpa kple ku vodzuwo, wo bla nu kpa kple aze vodzuwo, wo bla nu kpa kple mami, Woblaŋ kpa kple sakpate, ahɔlu, dzadzagli, aƒeli. Ame ɖewo li dem alo aƒea me bena ne woakpɔ aƒea ta la, woblaŋ kpa kple dema ƒe ŋusẽwo. Eɖewo lia, wovɛ blaŋ kpa kple etogbewo, etɔsisiwo kple tɔsasrawo, aƒu ayaƒoƒowo, nuwɔnawo, elãwo, elã si ke Mawu ɖo bena míawɔ dɔ so eŋuti la, míetrɔ wo zu nuka? Subɔsubɔ. Eye míelé vɔsamlekpuiwo da ɖe du sia du me, aƒe sia aƒe, du sia du me, aƒe sia aƒe, kɔƒe sia kɔƒe si ke wokpe li vɔsamlekpui ɖo. Eye vɔsamlekpui sia la, wolí da ɖe bena nekpɔ ƒomea ta. Ne kpɔ e kɔƒea ta kple du gã ta la, vɔsamekpli sia vɔsamekpli la gbɔgbɔ ɖe nana anyi le eme. Eye mi le kpɔ le fiye sia be na kpɔ ɖe nu ame ke ne li e ŋka vɔsamekpli sakpate me vɔsamekpli la sakpate ƒe ŋusẽ le vɔsamekplia dzi ale gbegbe be wole de ta agu nɛ, wole subɔe, wole doe le dzi le dzi xa le ɖuwɔe nɛ. Eɖewo nyi par exemple kpotom ɖekɛ wo dzina ha ɖuna wɔ nɛ ŋga golo voduwo ŋga atsaba ŋ mami densu mami se ŋga kpesu ku nɔvia ku fofoa kata la wo dzina ha kana fu nɛ. Kpɔɖenu eƒome sia ƒome sike vɔsa mekpli le ƒomea me le aƒea me la nusugbɔ dzɔna Ŋu, ŋu sugbɔ dzɔna. Ŋu nya nuke mele gblɔa la, edu ke me soa, ɖe mi e bɔ zã gbãgbã zã. E, mi tata na ɖewo ke ŋgbe gena ɖe axɔ me. Eye ne dze dze dze afi ɖe agbe ɖoa, e, wo sa na vɔ, wo wɔna nu si ke dzea nɛ. Nu siawo la, nuka wo he na va na wo? Ƒome ƒe gbɔgbɔ siawo wo lia na. Eye mee aze suwo kple aze nɔwo nɔna, anɔ nu gblẽ o, anɔ tsaka gbetɔ. Ne zã doa, woa trɔ aɖi ɖe vi, woatrɔ kakaraka, woatrɔ xeviwo, eye woavanɔ to ƒo ne amewo zã titina la, elabena wonu so didiƒewo didi wogblɔna bena, Aƒe fiẽ sana ame ne egbe fi. Edi didia mísena nɛmamenya vɔa mínyana nu si ke wòle gblɔ, elabena aƒeme ƒe gbɔgbɔwo, si ke nye ƒome ƒe gbɔgbɔwo aɖe, ye tsana ka kpe ɖe xexe nu me gbɔgbɔwo, ye wotuna nu sia glãna eme hena be ƒome sia ƒome ke neli vɔsamlekpui. Bla nu kpa kple kuvodzu, bla nu kpa kple azevodzu la, eƒomea moɖona ta o. Wòle akpɔ be ƒomea me la, ekɔ e ƒomea me le aƒea me la, adzrewɔwɔ, e ezoɖuɖu, woasa gbe, wosana gbe dona wo nɔnɔewo, wosona ati na wo nɔnɔewo, ŋ, wo wodona ŋɔli, wodana ŋɔli do na amewo, wosana gbe do na amewo, wowɔna nu sugbɔ le aƒea me. Eye ame ɖewo le ekpɔ woakpɔ tsi la, woda ɖe edzi le aƒea me, wotsi, woatsɔ vɛ bla. Etsɔ trɔ dzi ɖo asegbe dzi be bla sese ɖe eye ɖevi si ke wodzi le nusiɔ me la, ɖevi siɔ la wonye ɖevi manya eɖewo vɔ la wozu fukpekpe, ayaɖuɖu. Ɛɛ, míaxlẽ Ezaya ƒe agbalẽ eta blaeve vɔ ade, kpukpui wuietɔ̃lia.
Ezaya ƒe agbalẽ ta blaeve vɔ adrẽlia, kpukpui wuietɔ̃lia. Yehowa, mía Mawu, Ame geɖewo ɖu Aƒetɔ ɖe mía dzi hekpe ɖe nuwò. Wò ɖeɖe kple wò ŋkɔ ko míakafu. Amen. Aƒetɔwo
to Mawu ŋutia woɖu fia alo ke woɖu nu woɖo ŋusẽ le mía dzi. Aƒetɔ si ke wòle gblɔm le fiya la, vojuwo le gblɔm. Ŋ, ƒome ƒe gbɔgbɔwo, amesiame kple eƒe ƒome ƒe gbɔgbɔe, ne woyi ɖe eme nuka agakpã go tsã, gbɔgbɔe si ke ne funua ŋkɔbu le esi, ne wova ka aɖa tsã ŋkɔbu le esi, ne wova takpame tsã ŋkɔbu le esi, ɛhɛ, ne wova tsie vie va elome anexɔ kpotɔ ke ŋkɔ le woasi vɔvɔvɔvɔvɔ kple woaƒe vɔsamekpliwo kple nubablawo. Ameɖewo gbogbo ɖewo le la, wosi ti na wo, ɛhɛ, wosi ti na wo, eti sia ti ke wosi na wo la, wobla nu kpa kple vodzoa. Nenye be wobe aze ye dona ƒo na amewo le ƒomea me ye wosi aze ƒe ti na wò la, wode aze lãme na wò. Edzidze madzidze o tsã, anɔ ku dre be yele zro, yele amama, yele ɖu nu, yele ɖu lã alo yele nu wine, yele nu nuyi aleke ku tɔ akpɔ aze le dom ƒo na wò. Ezã do la, nuwo la fɔ kplɔ do le zã me la nɔ ku dre be dã fɔ kplɔe do, eɖe tɔ ehã fɔ kplɔe do alo egbɔ̃ fɔ kplɔe do alo asẽvi be hɛ kakaɖaka be hɛ eɖe sɔ fia be na ƒo me gbɔgbɔ amewo ku na dre didi be da eda fo kplɔe ɖo ye ƒui kakakaka ye va di vo le fie ŋku bia ne gbagba za la eɖe sɔ fia be na ƒo ƒe gbɔgbɔ ɔ ole ole ŋka ole biɔ ta wo se ele dzi be no trɔ gbɔ va eye mi kpɔe do dosi do be ƒo ƒe gbɔgbɔ la ɛ ŋ ŋ ŋ dra ŋ dra. Ŋugbe gblẽ, Womo hena nyuie va na ame ƒe agbe me kpɔ gbe ɖeke gbɔ. Ena be ƒome sia ƒome me la, aze tɔ le. Ŋ, aze nɔ wo le ale gbegbe be wodona ŋusẽ ƒome ƒe gbɔgbɔ ne nudra wɔwɔ, ŋugbe gblẽ wɔwɔ, ame wuwu, ado aɖaʋa me, ado dɔléle me, ade dɔ, dɔléle vɔ̃ɖi le aƒea gbo me, woayi kɔdzi la da kaka womase nuɖeke gɔme o. Eɖe sɔ fiɔ be na nuɖe le dzɔ le ƒomea me. Ena be na ne míekpɔe dodosi do la, Ɛɛ, Mawu ve mía nu bena mìɖe se nyaa gɔme gbɛ la. Kpɔ axwe shi ke me yetɔwo le. Kpɔ axwe ke shi be ke wole subɔtɔwo le la, enyɔna, enyakpɔna, ŋkɔwoe dzɔna o, ŋkɔe vana eme o, edzididi o. Ŋdo ŋku be le mìnɔ mía dea aƒe ke me ye trɔ̃wo kudo vɔsamlekpuiwo le la, ekɔ, ahamumu, amewuwu kple asagbedoame, asotiname, ŋ ada ŋɔli do amɛ ŋ ato nɔ be sɔ la wɔ ma va te na nyo e ŋka ŋu ʋaʋã ŋ bia no ƒle ŋ be ke ehe ya kpɔ de desi do kple ŋku la la tɔ be aha enyɔ lo anya be wa ja to funu adzo vɛ wa ja wu okoe ŋ o la kpɔ le mɔze kple nua o sa vɔ li gbagba zã evɔ sa gbogbo lo le la me nyo se o se ne ƒo ƒe gbɔgbɔ be no tsrɔ ame ɖowoe. Wosrã ne wosa avɔ ɖe da dzi be ne gbe ame le dɔ me. Nu siawo nye nu dra si ke ƒo ƒe gbɔgbɔ le wɔ kudo amewo ezã kpe ke ɖe eŋuti ta ke to yɔe nase nyuie ɖe nakpɔe do dzesido be nu kawo ɖe dzɔ le miabe ƒome me o. Eyi ke woli trɔ̃ da ɖi aɖe ele kpɔ mia ta. Biblia na minya be na Abosam ŋga agbatesatɔ ƒe ɣe nyi be nava na be yeawu mi, yeagble mi eye yeatsaka mi, yeagble mia dome. Mewɔna nu nyuie o. Ena be ame ɖewo lia, wova yi sa abɔa be ne kpɔ ƒomea ta, wova he vodu ɖewo va da ɖe aƒea me, kelesiwo va da ɖe aƒea me be ne kpɔ ƒomea ta. Ẽ, nu siawoa, vɔa nu si ke wowɔna nu ɖoku be ƒome ɖe le la, esi ke kelesia le la, nu sua etɔa tɔ ku, ƒomea me si ke mɔ nu dze ŋutia woku. Fifia ɖeviwo va le se veve, wole ku kpotokpotokpoto le ƒomea me. Kakaka wova kpɔ do dzesi do geɖe wova trɔ dzime ye wova kaka nu me wova kpɔ kelesia ye wowɔ dɔ so eŋti ye eku kpata nɔ te le ƒomea me. Enu gbogbo ɖewo lea mía dzilawo sike me mɔ nu dze nena wo nuwo ŋti oa wokplɔ ne ma me nuwo do. Nu sike ne va le to so me egbea la ɖeviwo wo zu ɖo gbe eɖewo zu aha mulawo eɖewo zu trɔ wo le subɔ trɔ pɛpɛ vɔa wo zu gbeyɔlawo. aɖita mawo eɖewo lea nyɔnuviwo gbogbo ɖewo le wozu ashawo gbolo e nusiawo nyi ƒo ɖo gbɔgbɔwo wode ɖevi siawo ɖe aya ɖuɖu me wode ɖevi siawo ɖe kuxi gbogbo ɖe me ena be le míaƒe dutoƒowo kple míaƒe dugã me kple míaƒe nusrɔ̃ƒewo asiwo me e hame ha e Yesu ƒe hawo me la egbea la míle kpɔ nu vovovovovowo eye mee Gbogbo ɖewo le la, wozu alakpasubɔsubɔ ƒe ŋusẽwo tsɔ, woge le míaƒe hawo me, vɔ akaka la va di vo la, e gbada yi, ŋ, gbada yi do. Mama, ne nya ɖe le asi wòa? Mí lɔ̃ mí ɖe ƒonuƒo kuɖo ƒome ƒe fiƒode ŋuti ye. Ẽ, sigbe mía tɔgbuiwo, mía tɔwo. Gake mewãtɔ le agbea, ã, woawɔe, woawɔe bla woabe nu. Wobla nuku ɖo gbɔgbɔa. Mi mle dza se ŋɖe kpekpe gɔme o, mi ma nya ŋtɔ tsã o be ŋɖe le gblɔe le funu o. Egɔme be woa ŋtɔwo nya leke wo va wɔna ku ɖo woa be vɔsawo, wo ŋtɔwo nya leke wo bla nua ku ɖo leke enuwo yina ɖo. Vɔa ne va ve eme be ame kewo wɔ nuawo le dzo, wo le dzo Eye miatɔwo va le djoa, funu ŋtɔ ye pipodia va dena zɔa eŋua, funu ebe va dena de goe ŋua egɔme bena deviwo yɔ ŋu nya ŋde kpekpe o kuɖe ŋti o, wo ŋu nya bena ŋde le ko la wa alo leke o, woawo le kpo ɛhɛ wo le kpo ye nuke wo la va nu kpɔa enye ele nyi eme sonuwo, eme sonuwo ke enye bena dɔlelewo ayi ne wo le yi go atrɔ va ŋgbedo me.

Ee, mía Dada aɖee ya li. Egɔme ewɔ be nyam sɔ fiɔwo mea? Ɔ, be fiɔwo be dzidzimea. Ee, eke gblɔ nya nɛnɛa, nye mu xɔe nɛ o. Nye mu xɔe nɛ o. Ee, dza abi dzi ɖoe. Ebe wɔ be nye mu nya do. Menye nya ɖo, nyawo dzim le Mawu me. Wo dzim, wodo sita nam kaka nyam le Mawu me ba na fifi nɔ eyina tsɔtsi. Ee, dɔnka etɔ etsã kpɔ be eyina tsɔtsi. Ŋke be le gblɔ wa ma. Vɔa kunua ke toa dji ke mi gba le ƒe ɖewo megbea, ke mi la va yi tutu do le ɖu bu mea, ẽ, ye e, ŋusia ŋtɔ va be yeava de eɖokui fiɔ ŋ. Eva le reclame ebe na, e, nye ŋ gba, ho, yewo ŋ gba kpɔ ŋkɔ, yewo ŋ gba le se ŋkɔ nyeo ɖe. Ebe ke nye mu sɔ aha va. He be he, mu fɔ̃ le alɔ me zeɖeka. Esu, mu fɔ̃ le alɔ me zeɖeka, ba ha ke mu sɔ va ma. Funue va le do ŋku be, Ga ɖe me ke nyamlɛ suku lɔa wo va be na ee fofo nye do la na aha. Nye mu nya ha ke be nyuio vɔa ke fofo nye mu lea enye ma ma dza ha sɔ na kpa nya dza ha sɔ na ata bi nye eye dzio zɔn do na ma be kre bi enuɔ yi pe wo pe wi atɔ ŋgbe do me ke nya nye mu nya nu ke wo va yi wɔ ku aha tsɔ ke mu si te mu tɔ te ɖe me nyuie ɖe mi yi tutu do te pea ɣleti tɔ mi gbɔ va mu zɔn ɖe Ahuea me. Myi ahuea me biɔ nya gɔme be be tɔgbe zikpui ɖe le ahuea me ŋuti wo be fofonye la na ha ke fofonye mu lea nu asɔ kpɔe ta ye ke mu dza ha ya be très bien. Mu zɔ ya ta vi nya gbɔ zeɖeka ŋto nɛ be ame ɖe kpekpe ŋgblɔ nya ɖe kpekpe nam ke ŋgbɔ be ma dza ha ɖo fofonye nua mu dza ha na be na mia ɖo fofonye nua mi gblɔ nya ɖe na ma sɔe gbedzi ma to na be nye ya

Ta mída akpe na Mawu be edi be yeado ŋku nu dzi na mí be mímagbanɔ viviti me o, mímagbanɔ numanyamanya me be na oo míawo ya míanye dukɔ ke la tsrɔ̃. Mímnye dukɔ ke la tsrɔ̃ o, ŋuti Mawu va bena yeade nene be nu aʋla de go na mí bena míasi te kaba ne míate ŋu wɔ dɔ sue ŋuti. Amen.
Amen. Enyɔ míayro etɔ̃lia dzi, ale si ke ƒome ƒe gbɔgbɔa wɔna dɔ ɖo. Le aƒewo me le amewo ƒe agbe me la, ƒome ƒe kpɔkpɔ la, ewɔna dɔ le go sugbɔ me. Ewɔna dɔ le nu gbãtɔe ke wosɔ wɔna dɔe nyi enya vlo gbɔgbɔ. Aƒewo me la, amezuzu, ɛ, ŋutasesẽ, amezuzu, ehɔ̃vinyagbɔgblɔ, ŋ, ŋ, enu sugbɔ, ɛ, elabena míaƒe nu me la, ɛ, yayra kple Fiƒode nɔna míaƒe enu me. Edidi dzia ku ɖe nu siɔ ŋuti ɖa. Ame ɖewo lea enya vlo koe wogblɔ le ame ƒe agbe me. Esi ke wòdo adɔmesɛ ne etɔwò la, etɔ la te gblɔ be wɔ ya wòmate ŋu awɔ nu nyui aɖeke le aƒea gbewo me o. Eya sia si ke etɔwò ke ne dziwò alo nɔwò ke ne dziwò eye wògblɔ nya sia la, nu kae dzɔna wò ƒome ƒe gbɔgbɔ sia dzi aku ɖe nya sia ŋuti anɔ do ŋukpe le amewo dome takɔ be yeawɔ nulia be wɔe. Ẽ, wogblɔ nɔ didi be wòaya tagbɔkpu nɔ omudjate wɔ nu do e enu e e e enu e e enuɖotawo ŋtsi ta nɔ ɖokuiwo me. La kpɔ be amɛ la gbɔdjɔ, elabe ƒo ƒe gbɔgbɔ wo gaze. Ẽ, woto nusi ko la gblɔ nɛa. Efilo le la, e enana bena amɛ sugbɔ vɔna nuƒoƒoƒoƒo le djutoƒowo me. Amɛ sugbɔ nya nuwo vɔ mate gblɔɛ o. Yesu ku ɖo enya si ke wose le to me, enya si ke woa dzilawo gblɔ, woa ame fluflue wonyi, edã ɖe kpo wonyi va dzɔ le mía dɔ me. Wome wɔna nu dzenametɔ dzi o. Vɔa ne nu siɔ le to le etɔ etɔ kple nɔ me nu me la, ele se be wosa gbe do eo ene. Eye ƒo ƒe gbɔgbɔ dza ku ɖe nya sia ŋuti va nɔ gble dome nɔ ne gake me e nu nyuie dza zã ƒe nɔ la, gbɔgbɔ siɔ la te be hɛ Mate ŋu ɔ, ena be ame ɖewo trɔ tso yina ŋgbe dome kpɔ sɔ yi edzi la, ŋ, susu barabara ɖeɖe, ŋ, susu vɔ̃ɖi ɖeɖe, ɛ, susu vɔ̃ɖi, ɛ, anɔ ɖe susu vɔ̃ɖi ɖe ame ƒe nu sɔ ŋuti. Ne ame ɖe wɔ nu ye enyɔ la, wa ŋku ɖe nu ʋaʋã ŋuti kudo nu biã ŋuti la, adi be ya tsɔe to wo susu, susu barabara ɖeɖe me, ŋ, eye dzi dze mi kpɔ nɛ ne. Ame ɖe le nya nu ye ame ɖe di la wɔ nu ɖe ke edze toa dze ga la wo si na te le eŋti kudo nya vo nu ɖa dze la si wo wɔa wo la to nya ɖe kokoko wo la se la wo la gbɔ djɔ eye wo ma gba te nya miɔ le ɖusi dzi o. Eya sia hena vana bena le aƒe ɖewo me la nya doe Ŋ, ame gɔmeɖuɖu, tame sesẽ nɔna ƒomea me. Eɖe sɔ fiɔ bena ƒomea la ƒom ƒe gbɔgbɔ ɖe le wɔ dɔ. Sɔ ye dzi la, e, nuka te ma le ƒomea me la, egbogbotɔ la mama kple adzre. Ŋ, mama kple adzre. Ẽ, enya ƒuƒlu gblɔna, egblɔ be Biblia na minya bena ƒome si ke nyi Mawu ƒe ƒome la, lɔlɔ̃ le, ŋutifafa le kple nugɔmesese le. Ŋ, elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ le wɔ dɔ vɔa ƒome si ke adzre ẽ mama, tamesesẽ, tsakatsaka, ẽ, ɖu fiɔ le ƒomea me ale gbegbe bena, ẽ, fuléle, nuʋaʋã ge ɖe ƒomea me lae ɖe sɔ fiɔ bena ƒome ƒe gbɔgbɔ la ele wɔ dɔ le adzame. Eye sɔ yi dzi la, ẽ, míkpɔe dodotsido bena ƒomea, ẽ, numanyamanya Dzi la ƒe numanyamanya la, ena bena Biblia na mínya bena esi madzemadze la, nye dukɔ le tsɔ ŋke ŋuti o. Ƒomea la, e-e-e numanyamanya, hm, wome, nu ɖewo li wome nyae o vɔa wota asi wo ɖokui bena yewoawɔ nenema me nua. Esi ke wowɔ nenema me nu la, nu si ke he va ɖeviwo ƒe agbe mee nye be ku ɖe enu drawo kple nuwɔwɔ ŋuti la, eva na bena gbɔgbɔwo woge ɖe nenema ƒe nua me lé ƒomea ɖe asi ale gbegbe bena kesinɔnu si ke nele ƒomea me la, wosɔ sanɛ ƒome ƒe gbɔgbɔa, be ƒome ƒe gbɔgbɔa nekpɔ yewo ta. Egale woa si, ŋɖo ŋku be nu va kaka mawunya le teƒe ɖea, wonyina lã kpakpa egbɔ̃ ku tɔ vɔ womeɖunɛ o, wosɔ sana vɔe. wo sɔ sa na vɔ wo mu ɖu nɛ wo sɔ sa na vɔ ye vɔ no kpɔ le dua mɛ ya wo ƒo ɖi wo mu nya kpɔ na vɔ ga le wa si wo da na gble nyuie ɖe e ɖe sɔ fiɔ be na manya manya la e kplɔ yi enu sugbɔ dzi e ne mama. Ɛɛ, nya ke Bele gblɔ ele eteƒe egɔme na Mawu sɔ ƒome na mí bena míanɔ yi míanyi yayra na mía nɔnɔwoe ye míabe dzilawo. Enya nyuiwo la nɔ gblɔ ku ɖo mía ŋuti, anɔ yra mí, anɔ do ŋusẽ mí, anɔ gblɔ nya ke la na bena, Ee.

Ta mi kpekpeodoe ŋɔa mu nye nu kee ejɔ dji na Mawu kaka la va jɔ dji na mi amegbetɔ o. Ta Mawu ne gbe mia nu bena mia to le nene be nu manya manya me ne mia ge ɖe Mawu be nunya me, mia ge ɖe Mawu be nyo na me ele veve ɖe akpe. Le nyɔ sɔ ƒo ta ne leke kɔa nyi se gɔme bena gɔme ɖeɖe ne me ƒomea ɖa fikpodea. Nu si ke nɔ ŋgbe dome nɛ enyi ƒome ƒe gbɔgbɔawo. Leke fi ke wosona etɔ̃ subɔsubɔ, nubabla, ye hena fiƒode vana míaƒe agbe dzi. Vɔa Mawu be mato na wo ke ne le ɖo to mí, le kpɔ mí la bena, Ŋusẽ le Yesu si. To Yesu Kristo ƒe ʋua me la, fiƒodewo kakana, wogbãna. Vɔa nusɔsrɔ̃ sia la ɖe sɔ fia be nàkaka ƒomea me

Go me tɔ na. Ke mu yi ta si nye gbɔ ama ŋu dzi na ta si nye amu se nu sugbɔ o tsa ma wula te ŋkpe ɖe ŋtsi o. Mia do gbe ɖa. Ma wu nu sɛɔ ka ta tɔ. Dɔ me nyo tɔ fofo. E dzi be na mia va de nya ya gɔ me na viwo wo. Ta mi gblɔ papa enya ya wo to ŋkɔ wo dzi Mibiɔ be wò ŋusẽ, wò kekeli neklẽ ɖe woaƒe susuwo me, woaƒe dziwo me, woaƒe luʋɔwo me, bena woade dzesi nukewoe nye kuxi, nukewoe nye masɔmasɔ, nukewoe nye fiƒode ƒe dɔwɔwɔ le wo ŋutɔ woaƒe agbe me, woaƒe viwo ƒe agbe me, woaƒe ƒomewo me, bena woate ŋu si te kpla abe aʋakɔ nene, bena woate ŋu wɔ eŋuti dɔ ku ɖo wò, Mawu ƒe ŋusẽ, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ, bena dziɖuɖu nasu dukɔawo si. Papa, mide akpe na wò. be eva kplɔ mí, eye mí ka ɖo wò gbɔgbɔ ŋuti be na ela de megbe na nya ya, ebe ela hẽ nyuie va na viwòwo. Papa ayi ko nɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amena.